Hello guys, welcome to today's show. My name na Jukes and you're on GFL TV, the home of football. If today na the first time we dey see our program, but here we dey bring you the latest Arsenal news updates as they drop all over the world. So for now, we'll start with today's news. Omo Jamie Carragher don come outside for media set to come dey talk say Arsenal don only concede seven goals in their last eleven games. Say Arsenal na a very very compact team, dem dey very very solid defensively but say dia match against liverpool e go be a very very strong test and why baba tok like dis be say you know say man city don already drop points against crystal palace so liverpool go try all dia best in short dis match against arsenal e go be like cup final for liverpool dem go come outside from di beginning wey referee don blow whistle say pee dem go come outside give us rush hour dem go attack us like say tomorrow no dey short dis match dey more important to liverpool than to Arsenal because the race for the title e don dey heat up. If Liverpool beat Arsenal now, they go dey very very close to Man City and if they come play their second match because as Man City dey, Man City don play like two matches ahead of them. So if they play the two now, no how no how they come win am, they go top Man City. So this is an important match. So we go see how they go dey test Arsenal resolve because

Mourinho comot for Arsenal go join Chelsea and wetin make Baba go join Chelsea mean say na just a few thousands of pounds na dem dey drag for a new contract extension he say maybe make dem give am so so so amount dem come say dem no get that amount na this amount dem go give am before dem know Baba don go join Chelsea come dey flourish come dey develop more for there so if to say he get chance if for no let the guy go the guy for stay Arsenal on the life so na the only biggest transfer regret wey he get for him career be that. Omo we dey hear say PSG dey monitor di contract progress of Arteta and Arsenal because you know say Mauricio Pochettino wey dey for PSG baba no know how to control all those stars wey dey there so dem dey reason say Arteta na di man for dem make im come there come make everywhere dey good anybody dey get be like say e get ego flush am out wey dey do Arsenal let everybody play for am because PSG just get star studded people and dem no get team. So dem dey reason say Arteta na the best man and Arsenal sef on the other hand dey reason say at the end of the summer dem go give Arteta a bumper contract put am for the same wage bill wey dem dey pay Arsene Wenger when Arsene Wenger dey here na wetin dem dey plan to do and dem go come give the guy three more years for him contract well anyhow wey all this one dey go I go let una know for the summer.

go start to move upward. So all said and done, anything go happen, go happen. Omo Mauritanian spirit wey dem dey call the Echo don come outside dey let us know say Mohamed Salah dey likely to miss Liverpool match against Arsenal tomorrow because the guy dey sweat, the guy no come for training on Monday. So Jurgen Klopp sef dey para say omo dem need this guy bad bad because when you check am you go see say Man City don drop points against Crystal Palace for plate 0-0. So this Arsenal match na must win for Liverpool. At the same time, na a match wey be say Arsenal must not lose yet. We need to either draw or win the match if possible. So the game go be an exciting end-to-end -end encounter. Omo, I no fit wait to watch that match. You know, whether Salah go play, Salah never play. Na by tomorrow, late fitness test. we come know whether the guy go dey for the match. At the same time, Granit Xhaka don come outside for media setting wey dem dey ask am say how im take see Liverpool wey Arsenal go play for the next match. So Baba come talk say omo the match against Liverpool it is a very very strong match, the match dey very very hard say Liverpool na one of the best teams in the world so wetin Arsenal fit do to dey successful for this match be say we need to dey very very compact you get. and say for the ninety minutes or ninety five minutes wey we go play liverpool we need to dey very very focused because liverpool get very very dangerous players salah dey there mane dey there firmino dey there diogo jota dey there luis diaz dey there dem get many many players for goalkeeping department alisson becker dey there van dijk dey there dem get mad amino players yakpa wey fit turn the game around for them. So any chance wey Arsenal create according to Xhaka, make we make sure say we down that chance because we fit to no see plenty plenty chances for that match even though we are playing at home because they go give us one shower their motivation dey higher than our own motivation you get they wan win league you get so any chance wey we get make we make sure say we down the chance at the same time

the pass one two kpakpa go and free football you get na wetin be say make you dey do create chances no be to go dey run up and down dey mark so na wetin dey say odegaard dey do for us everybody dey talk say odegaard is one of the best playmakers in arsenal now na him dey make the team dey tick na him be the chewing gum wey dey gum all the players dey make them dey do very well say and the new role of Granit Xhaka and Partey come dey make im work dey easier but all the guys sef don come out like say dem enjoy im football for Arsenal and na so we wan make e dey go solo. Omo monitoring spirit wey dem dey call ninety minutes sef don come outside come dey let us know say Brendan Rodgers coach of Leicester City say baba dey reason say im go like to sign